wandakakura naye and zvino mukutaura munhu anenge achitaura ye life yangu haisi kundifambira zvakati zvikati zvikati ndovana muti ah, mhanaretero wauri kuita nyaya dzako dzose idzidzi ka the only thing you have is you lack accountability haakanditsamwira kuti why wanditi ndiri kuleka accountability but i've seen kuti it's something that i realized three four years ago ndakazozvidzidza ah handina kudzidza four years ago because before i got married for the second time ndakadzidza chinonzi accountability ichochocho ende chakandibetsera saka what is accountability accountability is taking responsibility for your actions and uh, accepting that you might have contributed to the outcome iwewe pachako iwill tell you about two or three of my personal decisions or rather my personal life situations i got married at 17 or 18 but i was young pandakawanikwa pekutanga ndovananozvara mwana wangu wekutanga ndakatanga the husband treated me so bad vanondiziva kubva kugweru mukoba uko vanoziva nyaya yacho the husband treated me so bad so bad i want to lie but ndovadaita mwana wechitwo still treated me so bad chimwana chechitwo chiri kuzvima 8 months ndovandarongedza mabhegi ndovanaenda ndovananogara kubva 2008 ndobva ndazoroorwa kechi 2 muna 2014 ah 2015 ndobva ndakazoroorwa kechi 2 that was about i think seven years later saka what i realized is the husband treated the first husband treated me so bad handi vanhu akuchema or become a victim okuti pese pese pangotaugwa zvemarriage noti moziva inini ndairohwa ndaitambudzwa varume imbwa yowe yowe mm -mm. i never said that i looked at the picture ndikati inini what did i do to contribute to this

kuti I'm a victim of abuse, I'm a victim of abuse. He aindirova, he ndiye akandidai, he ndiye akandidai, he ndakafirwa wani, he chichi. Handiti, instead of focusing on what you could have done better as an individual. That's why I told you, ndikati, inini ever since kubva takagara, wakambohwa here ndichitaura kuti hei inini ndakarambwa hei inini unozivana ndiri single mother ndichikudza vana ndiri ndega no in life there is no room for excuses there is no room for excuses take ownership of the mistakes you made learn from them and you will see you will not repeat the same mistake two takaitezva zvechivanhu nezvavo zvekuti kai munhu kungonzi ndakuda takura mabhegi ako uye kuno ndobva ndatizira ndobva ndaenda of which that was wrong apa ndimanga takatanga kudanana muna january i think heroes holiday ndobva ndakatizira that was about uh, about six, six seven months down the line tazivana ndokudotizira munhu apa ya 17 wasati wambosvika kana age yekuroorwa hausati waziva kuti chinonzi marriage chii or kuda kudii neupenyu hwako six months down the line wadotizira waenda unogara kumba kwevanhu munhu haana kana kuda kumbouya kuzokuroora because he wasn't working there anga asingashandi asi andi munoziva young love mune muchitaura kuti mari haina basa rudo ndo rwakakosha

akanoroora kunobvisa mari kumba ndikati even though ndine vana two mufe ndai mobvisa mari i'm not going to move in and cohabitate with you vakaenda mufe akanobvisa mari vabvisa mari i have been fine pakutokwana ten years izvezvezvo have been fine fine fine fine perfect chero ndichiona nhakana musi wandakamboposta ndakarohwa Oh, ndakazvimba. Fine. Saka yet I not taken stock of my life and the mistakes that I made when I was 17. ndogona kunge ndakati ndichingobva ipapo 2008 2010 ndichiwana umwe ndichitakura mabhegi ndichienda ndichitotambwa futi semstaira 2014 2012 ndichibva apona nechimwe chimwana chechitiri ndichinorohwa futi same style ndichitizira kune umwe futi ndichingodaro ndichingodaro pedzezvo ndakuenda kumasowe ndichini nemunyama sei ndisiri kuwanikwa sei varume vose vanondiroora vachindirova sei vachingondiroora vachindizvarisa vachindisiya because ini pachangu ne ndisina kuwana time to sit down and reflect and see the things that i did wrong ini ive learned kuti you should never blame anyone for your decisions paperback iri kuita noise rari nemvura yekumwa yekuchechi kuti you should never blame anyone wedhi rekuti i blame ningi for this harifani kunge riri pamuromo pemunhu tobvapo ndakutaura number three number two ndataura zvemarriage handizi handisati ndapedza zvemarriage even ipapo the way he was treating me kuti ndairohwa ndakazozvitarisa hangu i don't remember really what was happening because it's been over 20 years ndikari but ndakazvitarisa maybe neniwo ndaitaurisa maybe you never know zvokuti munhu anoti akati ndokurova moti ukasandirova urimbwa ndiroveone ndiroveone neno ndokurovawo Unorova mwana wakazvara wobva wapondwa hako wobhugwa bhugwa hako. Maybe I was doing that, maybe ndisanga ndairohwa. But for now we just a minute hatikonani namhofu, awa tinokonana. But ivo vanotoona kuti apapa mai mwana vatsamwa vobva vanyarara havo. Iniwo ndinotoona kuti apa mhofu vakutsamwa apa ndobva ndanyarara. Ende ndakutoziva kuti izvi havazvidi. No matter how much he loves me and respects me. but if i do this he will get angry ndakutoziva because ndakadzidza kuti vanhu kuzoona vanzi uri kurohwa iwo of course pane varume vanoabuse but iwowo pachako unenge uine kacontribution kawaisa contribution yako inogona kunge iri yekuti uri kutotadza kutiza kutotadza kutora mabhegi kusiya that abusive situation ndo contribution yako iyoyoyo two kutadza kuudza vanhu vekumba kwenyu vachikubvunza zviri sei a ah, ndiri bho ndiri bho ndiri bho hauchatauri kuti uni kuno ndikurohwa every day hanti munoona vanhu vane pfungwa yekuti kwa hatidi kutaura hatidi kufukura hapwa hanti muno kusvikira munhu azobuda ari mukofini usviko handisi kuda kutaura munhu amukanoripota ina remember takaenda kumapurisa ndikanoripota i think three or four times tichiripota but ndaizodropa macharges kare kwaive kuchidzi kutaurirana kamaizonoguma makubuda nekunana crlo vekupolisi vaya vekumapuranga vaya vanoti vanhu taurirana ivaya tokanselwa kanselwa zvopera next week tadzokazve taripota svikira kutongoona vasenge unenge wakuona izifu mapurisa habetseri handi munoona izifu unoripota kamapurisa akubetseri Mema kuti kana masvika panyaya pastage yekuti mada kuenda kukoti kana masvika pastage yayekuda kuenda kukoti wakunhasingena wono withdraw macharges saka the cycle continues on and on and on saka i learned a lot of lessons from that experience kuti you need to be accountable no

are and they will never change like i said so continuously blaming the other person will not help toenda zvepanyaya yekubasa pane kubasa kwandaishanda so ndichangopinda muno muuk they treated me bad first job handakademba kwakuri kunhs ndakademba they treated me bad mane uja wacho pachake ndakatoti ndichipinda modi zvikanzi come from zimbabwe ndikati yanga ari murungu zvikanzi you know ka mugabe was saying a lot of bad things about white people ndikatoziva kuti mahwana ayatanga ndivo ava vanana sekuru vakatoregwa minda kuzimbabwe but having seen that dai ndakabva ndatochinja ndikaita hani mazuva kawo chedu ekuafrica unenge wakabata foni uri pabasa ukaenda kutoilet unoti nyauriko zvimwe ukatumwa ubva waramba kuti hazina kubatigwa bcause basa randaita ipapo ndaitiswa basa raband four kuita keara kubika tii kugeza mapatients kudii munhu anga abva from a senior management position kuzimbabwe oya kuno wakunzwa uri keara uri kugezesa iwo wakaudzwa kuti uri svika uchitanesi ndatovaudza ini ndikati contract yangu yakanzi ndoyandichita nesi kuno kwini kana ambonzi ndikuyazoita band four okay rain ndakapasa osk yangu over six months ago still hamusida kundicha sign off ndishandisa nesi tanetsana paya ndobva ndasiya basa ndobva ndatsvaga kumwe ah, ndikati ndahwina ndaenda kubasa kwechitu eh, pane zva zvokuti munhu akaita mafitsa handiti munofanirwa kumupa mushonga unonzi midazolam ukustopa mafits pane paine care plan inenge yakanyorwa kuti munomuita so so so so akafita for over five minutes momupa midazolam akasaresponda moda neambulance pane pachitori necare plan zvakanyogwa pasi sa munhu yaana kufita but mukadzi wacho aida kuti munhu apiwe mushonga even asina kufita kufita ndobva indaramba ndikati handisi kumupa mishonga bhozi haana kufita eh, because ndaizwa kuti i was right clinically i was fine i was right mukadzi anga ari wrong abva anondiripotera kuna manager ini ndikati no handisi kuchinjiswa nemunhu imimi kana muda kuti mukadzi yeye ape mushonga mupei makii avhura anotora mushonga ape murume wake mushonga iwe ini handisi kumupa because clinical I'm fine zvandakadzidziswa ndozvandiri kutotaura ndaita nharo paya manager anditi ehe uri right orit saka chirinyorera statement yezvaitika because aripota ndikana handisi kunyora statement because imi uri kuziva zvandiri kuita zviri right eh, iye zvaari kuita shes making unreasonable demands she can't come and tell me kundipe mushonga uri stipulated kuti unopiwa pamafit specifically oti ningopa because just feels kuti i should do that iye haana kutraina nesing inji ndakatraina nesing saimimi if you feel kuti iye ndiye anoziva zvokupa mushonga chimupai basa ini ndibaye zvangu padheni ndini angu ndakataura izvozvozvo tagara gara gara gara four weeks later ndini zvangu ndandasasuspendwa for no reason ndakangoyi ndichipedza kupa mushonga uh, kuma 10 zvikanzi tora bhegi rako uende kumba chazokunyorera tsamba tichikuudza the reasons why we suspended you ah, ko ndakazogara ka one year six months pasina kana chine musoro chauya chiri kutaurwa kunzi ndakasuspenderwa chii already ndandatoita muvoni ndatowana basa kumwe ndakutoshanda kumwe saka ndakangozosiyana nazvo saka ndo nyaya yacho saka kwandakadzinga uku kubasa kwokutanga kwandakasiya ndakagara pasi ndikati do what did i do to contribute ndikaona kuti neno ndakaita mistake handina kuda kudirola from position yangu yekuzimbabwe two ndaitoziva kuti unit manager yakandimaka ari racist but neni wana kubehave likewise it's like kuziva kuti panapa ndakamakwa ndiri under the camera chirega ndibehave kwazvo kwazvo kwandazodzingwa uko kwechituko uko handina kuda kublema munhu because hazvibetseri kuti ndiblame that care home kuti ye vakandibatira because i cannot change them i cannot change their policies i cannot change how they operate remember kumakeo vanokoshesa patient kupfuura nesi because vanokoshesa family actually both family is paying almost 1000-1500 per week saka i6000 iri kubva kumunhu every month compared to me nditore expense kwavari every month afanwa ndipa 2000 or 3000 saka give vane choice to choose the client over me saka i realize that ndikaona kuti no nini why was supposed to meet them halfway chero dee vava vari wrong ini ndiri right i was still supposed to comply somewhat 50 percent because this is business they're after money and ifadza mutengi saka i realize that ndikati no man i'm not going to tsamwira these people and say zvava akandiita its unfair treatment ye unfair dispensal bla bla bla but rather it is a learning cave for me ndidzidze kuti what is it that i can do better moving forward kubasa kwandiri ndanangojaira kuti one yendochinja basa shamwari yangu aindiseka achiti apa gara apa because ini ndaitoziva haa ndikango one year ndasingagari pabasa more than one year 12th month yesvika ndatoona kuti painterview yebasa rechitu ndichitosiya but awo kwandagarawo ku ndatopfuura two years ndatopfuura two years ndakatozviudza kuti ndokwaa ndichagara kwandichashanda kusvikira amen handichatsvage basa zvakare awa tinogadzirisana pane ndaitawo mistake aiona apo vanogara vachindiseka kubasa kwedu kuti aiwo ester youare too honest vanopinda vobvunza who did this its me i didn't know im sorry thats how i do my things now vanotogara vachindiseka kuti oh youare too honest because i realized kuti it is important to take accountability if you make a mistake ukasabvuma kuti ndini ndiana dzima meshini izvi kana ventilator or whatever many whatever machine or whatever woti ah ndisi kana kuti whatever how are you going to learn now but ukabvuma kuti ndini they will tell you kuti ah maeffects acho ezvawaita ndeaya neaya neaya it grows you it develops you it makes you a better person accountability helps you become a better person yet i played victim from the first marriage kuti a varume imbwa varume havahwisisi ndakarogwa nebora ngoma nanhasi ndofunga ndi ndatoroorwa ka 7 oka 8 ndichingova machingoti varume imbwa varume imbwa anti munoona but sometimes ine iri mhosva yangu ini ne few things that im supposed to fix like ipapo ndakanotizira munhu iye pachake anga asingatoshandi asi mai ndakaotengesa kamusika kuti vana va dye vararame ndine 18 years 19 years ndichitengesa musika pamukoba 10 paya chakuudzai nezvazvo rimwe gore because ndandarohwa kana munhu asingashandi ndatizira ndoga kumunhu andoziva asi naanamboratidza intention yekuti anogona kundichengeta ndosaka uchinzi munhu ngaaroori eh, kuroora ikoko kunotoreva kuti munhu aprova kuti anokwanisa kukuchengeta two aprova kuti anokuvaluwa 3 aprova kuti ari patient and eh, anoda kuva newe iye pachake sando yandakazodzidza ndikati no man handisi kuzofana ndakatakura mabhegi futi munhu asina kubvisa mari mm. kwete zvemuchato kuti kwai kuchata white wedding i don't believe in that but kuroora kubvisa mari its something that i value so much its something that i value zvokudaro because how then are you going to prove kuti you love me if you can sacrifice 3 4 5000 yekunopa vabereki vangu how then are you going to prove zvekunditengera maruva nemachokolate nekunditengera chickenini will not cut it ndikauya kuti wandidyisa chickenini every day ndotikuya unondida and haana mhofu anoziva vakatraina neni kunesing vaiziva chickenini yauya every day every day for those three years every day but ndakati no that's not enough to prove kuti you love me munhu ngaende anoroora zveshuwa vakaenda vakanoroora ndadzima motoka zveshuwa vakaenda vakanoroora kuratidza kuti vanondida of course is not perfect ndogona kuzoramba chero mangwana but for now zvandakaita zvacho zvandakadzidza from the first mistakes that i made zvakandibatsira kundigadzirise the second time around saka that's my encouragement to you guys if anything goes wrong in your life tarisa uone kuti inini what did i do to worsen the situation what did i do to aggravate the situation what could i have done better chese chaitika muupenyu hwako hakuna life has got no room for you being a victim There is no room for you to blame anyone in life. No, you cannot blame anyone. Chero munhu even ukakweretesa mari munhu akasakudzosa don't blame that person wakweretesa mari blame yourself so that you learn because ucharamba uchingopa vanhu mari vasingakudzoseri because hauzi kudzidza eh, ona kuti handina kuita risk assessment yakakwana munhu ina ana mche ndingatsvaka here credit worthiness yake kana ndangopa nje nokuti kwai munhu wekuchechi that's a recipe for disaster that's a recipe for disaster hmm. saka thats the thing youll see munhu kuti anotengesa zvinhu nhasi atengesa magwinya aramba a ah, vanhu varamba kubhadhara mangwana ahodha mabhero vanhu varamba kubhadhara mangwana ahodha abika sadza abhuroka vanhu varamba kubhadhara aita huku vanhu varamba kubhadhara oguma munhu akuti kwai ndine munyama hapana chandinobata chinofamba risk assessment muri kungoblema vanhu muri kublema munyama but mune poor risk assessment saka unongoramba uchingohodha uchinokweretesa vanhu vanhu vachiramba kubhadhara business ethics unenge usina saka sometimes not about the customers its about you iwewe pachako saka nhasi ndikutaura pamusoro peaccountability unoblema e handina kuenda kuchikoro vabereki vangu havana kundidzidzisa iwewe pachako what have you done to empower yourself usati wablema vabereki iwewe pachako how could you have made things better iwewe pachako how could you have in, in, how could you have improved the situation tisati tablema vabereki

no ways that's not gonna happen saka as of now what is it that you can do better to improve shanda nyorera masubjects enda kucollege enda kumanight school ita mavocational courses tsvaga course dzekuita painternet whatever ita distance education neuniversity zvakawanda zvokuita pane kuswera uchichema at 40 years uchivabereka vana kundidzidzisa vana kundibhadhara fees like really That's not taking ownership. That's not taking accountability. That's not taking charge. It's being silly. Sorry to say. But choramba uchichema kusvika rini? Kana kuti ugadzirise situation yako. Isine vana isusu akanyatsoona seni nenyu. Once ndangotizira ndakatizira sendanyora form 4 ndakanyora hangu. Andichasino vana foira here? I think. Mba ndakatoona kuti panapa ndadova mukadzi wemunhu. Hapachina panyatasira vabereki vangu kuti vandinyorere. Dani vari na 3 vanga vachitoda kunyi kudzidziswawo. Kana panapa atova ma 1. Hapana pandichaendeswa kuchikoro nevanhu ava. Ndakanoita maricho ndichinyorera. Chibva kumusika ndotenga kendro rangu ndonoitiswa maleseni angu ainzi amasvisvi so manheru. ndonoitisa malesson ndikanyorera kusvika masubjects akwana ndokuzotsvaga nzvimbo yenursing bla bla bla bla and that's how my life unfolded but then ndakagara ndichingochema ndichiti vabereki vangu havana kundinyoresa murume wakandirova murume wakandiramba ndakaitwa early child marriage yohwe yohwe then anhasi ndichiri kungochema ndiri pamusika kunkoba ten ikoko but ndakatarisa ndikaona kuti apa i messed up ndabata madhaka pasina mvura rega ndichitsvaga mvura ndigeze maoko and improve my life i hope this is going to, to, to, to motivate someone to change how people view their situations hakuna chinhu chinonzi munyama that is why you see munhu anoroorwa opiwa mwana osiyiwa opiwa wechitunu osiyiwa oroorwa futi kechithree kwete kuroorwa kuwanikwa osiyiwa futi achingodaro vagosvika ka 15 because hatisi kuona pataita mistake and hatisi kugadzirisa as long as usina kupaona hausi kupagadzirisa saka always look to see kuti where did i mess up how could i have made things better that way unobatsirika you become a better version of yourself bo zvokublame kuti hey vanhu vekubhata vakandidzinga ungavachinjisa here vanhu vekubhata mapolicies avo and how they do things

and iwill never blame anyone kuti e dai asiri nhingi ndisina kudai dai asiri nhingi ndisina kudai iwewe ndiwe nhingi wakandidai i will never do that i take charge i messed up ndandii ndakaita mistake ndikakukweretesa mari yangu ndisingazivi chiri munhu akaita sei eh. then ndakatora time ndikakustada pamwe dei zvisipo izvizvi ndisina kukupa mari yacho saka having said that have a blessed day inregai niende kubasa guys babai